mangwanani masikati maneri kwese kwamuri kumativi enyika nhasi tiri kuenderera mberi nekudzidza humwe umbowo hwemashandisiro atinoita photoshop chikamu chanhasi tichaongorora isu mashandiro nemashandisiro ane maumbiro atinoita mavara emazwi kana tiri muphotoshop handiti ngatipindei saka chekutanga ndechekuti tisarudze isu bepa chinyorwa ratichashandisa nekuuya kwekutanga kunoku ndida kushandazve ne uh, bepa rakapimwa zvema pazi A4 kuti titange kuita zvechinyorwa tinouya pabazi rino iri rezvisevenzo touya pana T panapa apa uyezve tikapabayazve tichaonawozve mamwe mashandisiro atinoita uh, chisevenziso ichi handiti sepana apapa kana pana apapa kana pana apapa zvese zvine masevenzero azvinoita asi chiri chisevenziso cha t chinoshanda nemavara handiti nhasi tinoda kuti tisevenze nechipano apa chekuti tinonyora kubva kuruboshwe tichienda kurudyi ah, chinotevera ichi ndechekunyora tichibva kumusoro tichienda kuzasi uh, zviviri izvi zvinotevera tichazopindawo munhoroondo yekuzvitsanangura taakuita kosi yeudzamu hwephotoshop pari zvino tinoda kushanda nezviviri zvino izvi tikatoti nechimwe chete chino ichichi chekunyora kubva kuuruboshwe tichienda kurudyi handiti handisati ndaenderera mberi tiri panapa pabazi rezvisevenziso pachisevenziso chega chega ukaona paine ka nenge kamuseve aka ukatsimbidzira iwe uchapiwawo uh, mamwe masevenzisiro aunokwanisa kuita uh, chisevenziso ichi handiti pese paunenge uri asi nhasi handedi kuna kuna tii wedu tosarudza masevenzisiro ekunyora tichibva kuruboshwe tichienda kurudyi saka takunyora isu pabepa chinyorwa redu Uh, tichapiwa muenzaniso wekuti tione kuti mazwi edu akamira zvakadii ari kuoneka here e, ari kuoneka ndakuadzima iwaya ndotanga kuita se kunyora pamusoro pawo da kuti vanhu vedzinza rangu vanhu vedzinza dzinza rangu handiti ka ndobva ndabvumirana nazvo nekutsara pano handiti uh, mavara angu matema nekuti mukauya panapapa ruvara rwuri pamusoro rwandasarudza ruvara rwutema ndikauyawo zvepadenga panapa pane ruvara rwutema handiti tikauyawo zve kuti tione hunhu where uh, panapa pakanzi karekta pehunhu hwemavara uh, edu tiri kuonawo paine ruvara rutema ndikabaya panapapa panobva paburitsawo uh, chinhonga mavara chedu Panaapawozve panobudiswawo chidhoo chinonga mavara chedu ende chiri kutiudza isu kuti pari zvino takasarudza isusu ruvara rwutema ndosaka mavara edu atiri kunyora achibuda aine ruvara rwutema. Regai ndishandure ruvara rwemavara atanyora panapa ino nekuasarudza ese. Regai ndimise pano. ndoasarudza ese ndogona kuuya pano kana kuuya pano kana kuuya pano rega ndishande nepana apapo anditi ndodevedza ini uh, chinhonga mavara changu ichi ndobvumirana nazvo tatoone mavara matsvuku mukatarira kumutsara kunoku mavara andanyora ekuti vanhu vedzinza rangu atonyorwawo mutsara uh, pano apapa ndo pane madziro edu atiinawo ari panapa ende pechipiri ndo chekutanga chataisa pamusoro pemadziro edu anova mavara atanyora anditi saka ndikauyo pano apapa ndogona kubaya pano muchaona mazwi edu achimva ati kwati kwati kuti auye pakati pe uh, bepa chinyorwa redu uh, ndiri kuda kuona kuti ari kufamba sei uh, mene kuti ari kuramba nei asi kuti zviite nyore ndogona kuuya ini ndotsvaga uh, chifambiso chedu chiya handiti uh, ah, nekuti panapa hasi kunyatsoti kwati kwati pano repakati rino rinofanira kuaisa pakati handiti ndadaro iri rega ndi ndobata v pachinyoreso changu ndouya kuno ukuku ndoshevedza ndoshevedza ini chifambiso ndokakata zvishoma shoma ndabva ndapiwa ah, kuti ndava pakati nemherekedzo yatapiwa iyo mutsetse wemherekedzo vanoti maguidelines handiti saka tava takwanisa kuisa mazwi edu pakati aha aha ndadaro ndakuda kuti ndichapatyisa mazwi atanyora panapa kuti upatyise uh, ndakabata ini chifambiso chedu ndobatawo alt pachinyoreso changu ndokakatira mudenga kana kuzasi uh, ndoda kusiya vende uh, rinenge iro re 1.34 masendimita ndorandakusiya pana apapa ndori kwezvirawo kurudyi kuti riti gedye gedye tapiwa nhungamidza idzo dzakureya kuti vende redu rasvika uh, kuti ranangana nerepamusoro handeti taane mutsara mutsva handeti saka tasiya isu vende pano ndakuda kuti ndichishevedza ndipatyise zvekechitatu handeti pari zvino tiri kuona kuti taane mitsara uh, miviri unoyo ndiwadapedzisa kupatyisa ndika ndakabata alto wangu pachinyoreso changu ndikakakatazve mandichokorerezve ndakabata alto wangu ndikakakatazve kuzasi kuno ukuku ndichamba ndapatyisa pano apapa mukatarira kuti tapiwa kuti vende repamusoro nerataanaro rinei asuduruka zvakafanana kubva pamusoro Mazwi epamusoro nemazwi epazasi ne 1.34 cm span nhungamidzo yedu. Handiti ka? Uh, regai timbotora befu tosangana muchikamu chinoteera tirambe tichiwedzera umbowo hwedu hwekupfekera mazwi edu pabepa redu handiti maita basa ngasangana muchikamu chinoteera tatenda